Wa't Ensafh en Rixt wat folget hat al in pear priuwkes lêze kinnen fan Janneke Spoelstra har nijste bondel Wei yn de draaimûne. Ja, wat in nuvere stavering fan my as Wâldpyk, mar goed, dat mei in hinnebruie. Wat opfalt oan 'e bondel is dat er op it earste gesicht sa goed nei te kommen is. En dêr leit krekt de grutte krêft fan Spoelstra, Dus gjin heechdravende lyryk of bombastyske wurden, mar se bliuwt ticht by harsels en dat makket it krekt sa'n ynfielende bondel. Want wat te sizzen fan faaks wol myn favorite gedicht ta it rjappelsetten. Watsto nedich hast as it lân, al is it mar de grutte fan in tún, net te wiet en net te droech, freesd en wol te wachtsjen leit. Setters mei koarte, stevige spruten, net fan dy lange dy't de pûde útgroeie, dat moatst winters goed yn de gaten hâlde. In skeppe mei in breed blêd dêr'tst de losse modder maklik mei omheech bringst en beklopje kinst ta rêchjes. In line, likernôch de lingte fan 'e rêchjes, mei in prikje oan begjin en ein dy'tst yn 'e grûn stekst sadat de line strak stiet. De rjappelboar dy't de mobilisaasje belibbe, lykas pake, de minne tritiger jierren en dat it foar d'oarloch wer wat oanluts, dy't de fyftiger jierren meimakke doe't heit en omke yn it bedriuw kamen en yn de sekstiger jierren ús nei skoalle meiskrippen seach. De santiger jierren doe't de rjappels sa folle opbrochten, mar in opfolger, nee, Likemin yn 'e tachtiger jierren de kânsen, de wolfeart, heit pielde troch yn 'e njoggentiger jierren om wat om hannen. Pakesizzers smieten in rjappel yn it gat. By ús is it willewurk, o, in maatstokje fan likernôch de breedte fan in rêchje om se like breed en fier útinoar te hâlden. en foar de ôfstân tusken de setters in klomp, dy'sto ek brûke kinst om de grûn foarst de boar deryn setst even oan te drukken. Dat is it watst nedich hast ta it rjappelsetten. Mar it fernaamste is in heit dy't soks allegearre wit en it dy foardien hat. Spoelstra dichtet gau ris oer rjappels en har heit. Sa komt der yn 'e bondel in folslein skift foar oer har ferstoarne heit. De dea komt fierders yn 'e bondel ek wol foar, mar, sa't al op 'e presintaasje sein waard, wurdt it nearne net tryst. En ek dat makket de bondel namste ynfielender yn myn optyk. Draaimûne. Twa boartersmaten sjoch ik noch geregeld. De iene is no yn Ekwador, se is op fakânsje. De oare kin ik hast beroppe. Hy tinkt dat er oer twa wike dea is. Ik bin net yn deselde wrâld as jim, sei er lêsten. Hy yt net mear, sliept net. Hy kin drokte amper mear ferneare en ik app mei Ekwador dat it net goed giet. Oft se him noch treffe sil, gjin idee, mar dat app ik net. Fansels sit se dêr oer yn, de kearende app seit, it is goed kut. En stjoert foto's mei, se binne my sa nei, oan beide ha ik iere oantinkens, hy sit by syn mem efterop by it stek fan de kleuterskoalle en wy, krekt ynboargere, sizze, woansdeitemiddeis is er frij, Mar sels doe koe ik him al. Sy rint efter har susters oan, klomp klepperjend nei de legere skoalle, mar har koe ik al. Der hoecht gjin begjin te wêzen en ek gjin ein, sei Stephen Hawking. En ik googlje wêr't Ecuador leit. De ierde is in bal. Ik wist it, mar it grypt my oan as hear ik it foar it earst. As ik op it skerm de ierde draaie lit as in draaimûne, De draaimûne dy't syn holle is, sûnt er heard hat dat it net goed komt, de draaimûne dêr't wy yn sieten, hy op in hynder, sy en ik yn in bank, mei sa'n kleurige bal oan in elastykje út 'e toutsjelûkerstinte, wy, sûnder ein, yn 'e draaimûne, ljocht en skaad as ik ynzoom. Partikelier kinst it boek nei oanlieding fan it gedicht Draaimûne neame, mar, lykas yn 'e rest fan 'e bondel, stiicht it dêr boppe út. Komst just hiel tichtby de dichteresse, dy't har kwetsber opstelt, kwetsberder as yn har foarich wurk nei myn betinken. En dat makket it dus wer sa ynfielend en mar dus ek persoanliker. Ast dy der al net yn werkenst, dan kinst dy der wat by foarstelle en oars kinst genietsje fan de moaie poëzije dêr't troch de skynbere ienfâld sa'n soad yn te ûntdekken falt en dan merkbytst just dat it krekt gjin ienfâldige poëzy is. Yn Greimerath, So eisern mein Himmel ist, It drige moarns al, doe't ik by de bakker wei by de tsjerke lâns rûn, de doar wiid iepen stie. Middeis, op it lieden fan 'e klok, kamen âldere froulju yn donkere pronk, taske oer it skouder ta de huzen út. Us pensjonhâldster pielde rêstich troch yn de tún. Hoewol't se fan deselde jierren wie, koe se de ferstoarne net, dat like ûnoannimlik yn Greimerath, Leine se inoar net, hiene manlju of bern rûzje hân, wiene se deilis sûnt bernejierren, in útskuorde ferkearing, in generaasjes duorjende fete. Nei oardel oere lette de klok wer, kamen de froulju werom, de bûsdoek al of net wiet yn it taske, elk wer yn eigen hûs ferdwûn. Ik hie it freegje kinnen, wa't en hoe't en. Mar ha it net dien. Ik hie op it lêst fakânsje. Jûns reint it yn Greimerath. Moarns wiene der wer farske broadsjes. Om't it sa bysûnder wie dat Spoelstra op ien dei twa boeken útbrocht, nammentlik op acht april presintearre se ek har earste roman De parallaks, wol ik by útsûndering in lyts útstapke meitsje. Want har roman lêst betiden ek as poëzy. Lykas yn har dichtbondel stiet der net in wurd te folle yn. Want sis no sels. Bûtenbern yn 'e stêd wiene wy, dy't lucht hapten en heiten en bruorren op it lân wisten. Dy rigel hie ommers sa yn 'e dichtbondel stean kinnen. No is it miskien wat iroanysk dat krekt it gedicht Wurden my wat minder bekoare kinnen hie, mar dat mei tusken al it oare weifalle. As lêste wol ik dan noch in gedicht foarlêze dat der nei myn idee fanwege syn humor útpykt. Mar ek krekt dy humor is o sa des Spoelstra's. In sneintemiddei. Hoe soe ik net mear witte dy middei datsto my ophellest foar it earst en wy tegearre nei Grou. Hoe't wy sieten yn 'e Treemter, wat ûnwennich sûnder maten as praters. Hoe't wy kuieren troch de strjitsjes en op in hoeke doe ynienen dy etalaazje fan Stichting It Fryske Boek. Dat wy by de Pikmar op in steger stiene en wat tute boarten tsjin 'e muorke. Datst op 'e weromreis dyn hân fan it stjoer op myn knibbel leist, it stiet my noch wol by, Mar it skerpst foar eagen stiet my dochs dêr't jûns myn dreamen har om spûnen, dy etalaazje fol Fryske boeken.